Insellmilkom, nilqakom għal programm ieħor Animal Diaries. Din il-ġimgħa se jkun programm speċjali, speċjali għax Se niddiskutu l-kampanja ġdida Issa Smajtu Biha, b'mod partikolari dawk li jużaw il-mezzi soċjali se tindunaw dwar liema kampanja qed nitkellem. Naħseb rajtu ritratti tiegħi u ta' persuni oħra iżommu tabella My name is u forsi l-ewwel mistoqsijiet di x'jisimha u bdejtu Tużaw ħafna ismijiet differenti, fil-fatt ħaqt u kien hemm ukoll uċuħ familjari oħra li qed jieħdu parti minn din il-kampanja imma jiena wegħdtkom li niltaqgħu ma' l-imħuħ wara din il-kampanja, kampanja li għal dawn il-ġimgħat għamlet ħoss fuq il-mezzi tax-xandir, midja soċjali u għalhekk stidint lil Mark Magri u lil Andrew Cutajar. Dawn huma żewġ persuni mit-tim ta' ħamsa, tajjeb qed ngħid tim ta' ħamsa, u għal raġuni ovvji li jħossuhom komdi li jesprimu ruħhom iktar bl-Ingliż u biex nilħqu wkoll aktar udjenza jekk hemm xi ħadd li jifhem il-lingwa Ingliża aħna

xi tgħid u hemm ħafna x'tara. Biex tkunu tafu iktar dwar din il-kampanja, idħlu fuq il-paġna ta' Animal Diaries jew tiegħi u hemmhekk se taraw il-kumpanija, l-isem tal-kumpanija u l-kampanja kollha għaddejja biex intom tkunu parti minn dil-kampanja. Agħfsu follow u tkunu updated mal-proċess sħiħ li bħalissa għaddej. Xerrdu l-kelma Hemm bżonn ta' aktar adozzjoni Hundred Days of Adoption, Operation Underdog, f'idejkom biex tkunu parti minnha. Ibqgħu hemm. Wasal il-ħin issa għal kompetizzjoni, ilna naqra ma nagħmlu kompetizzjoni u għalhekk grazzi għal Happy Cat u Happy Dog għandna l-kompetizzjoni għalikom, basket mimli rigali inkluż xi toys għall-kelb tagħkom Għandna wkoll xkora ta' dried food grazzi għal Happy Dog, shampoo, għandna bowl tal-porċellana, keychain u, flimkien ma' dar-rigal, għandna voucher ta' 50 ewro. Dan kollu jista' jkun tagħkom jekk intom tirrispondu għal din il-mistoqsija, X'inhu dak l-oġġett li jiġi injettat taħt il-ġilda tal-kelb tagħkom ladarba intom tadottaw kelb, jiġi rreġistrat, din il-ħaġa tiġi rreġistrata, il-kelb tagħkom ikun irreġistrat. Mela bl-Ingliż tibda bl-M u bil-Malti tibda biċ-C. Ci, ci, insomma f'idejkom. Grazzi għall-isponsors tagħna u nawguralkom tirbħu waqt Animal Diaries. Se nkomplu l-programm tagħna hawnhekk fl-istudjo ta' Animal Diaries, nilqa' żewġ mistiedna oħra, avveniment mhux tas-soltu, jien ħtaft iċ-ċans biex nagħtih spazju, nippromovih waqt il-programm tagħna Animal Diaries. Nilqa' miegħi lil Fiona La Ferla u lil Maya Grech Rogers, avveniment mhux tas-soltu, iva, u hawnhekk qed naraw it-T-shirts, mela ħa nibdew Nuru ovvjament it-T-shirt li libsa inti Fiona u minn fejn ġiet din l-idea ta' dan l-avveniment. Mela, it-T-shirt huwa t-tifel tiegħi, Ben La Ferla. Ben La Festa tiġi minn Ben La Ferla. Bażikament il-ħajja ta' Ben kienet hekk, party. L-idea ġiet li ħbieb tiegħi ltaqgħu u qalu, ltaqgħu ma' oħti, u qalu tipo how are we going to help Fiona, kif ħa ngħinu lil Fiona biex tieqfa' għaddejja, biex tieqfa' tagħmel affarijiet. U oħti qaltilhom she wants to keep Ben's memory alive, tipo rridu nżommuh ħaj, hu kien the life of the party, kien jħobb ħafna affarijiet, kien jħobb dabbling in music, actually DJing, fil-fatt hemmhekk tidħol Maya wkoll. Kif ħa nagħmlu biex nużaw it-talenti tiegħu, l-affarijiet li kien iħobb biex nagħmlu xi ħaġa għall-ġid, għax hu kien iħobb ħafna l-annimali, partikolarment il-qtates. Nick and Neck kien jgħid let's fill the house with with cats, ovvjament innaddaf il-litter jiena ma parti hekk, kien jagħmel hekk kieku. Allura minn hemmhekk ġiet l-idea. Bażikament mal-ewwel kif ġiet l-idea, bat message il Maja u my friends and her, his friends, għalhekk hija idea sabiħa ħafna, bażikament il-ħbib tiegħi u ovvjament il-familja tiegħi u ħbib tiegħu iltaqgħu flimkien u għamilna qisu brainstorming. Rajna l-affarijiet kollha li jħobb, jħobb l-arti, jħobb il-mużika, jħobb l-ikel, jħobb partying, U mbagħad ovvjament iħobb lil tates, ara ddeċidejna nagħmlu kollox li jħobb and the profit 100 percent, jiġifieri bażikament li d-dħul ħa jkun kollu għal tates. F'dal-każ huwa clause. Clause. Clause. Li hija NGO li tagħmel ħafna u ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna. Inzertajna ħamest iqtas milli għandi jiena, tlieta minnhom huma għand clause. Il-qattus, għax Ben għamel żmien kien qed jgħix għal rasu u qattus tiegħu kien ġie minn clause ukoll. Kombinazzjoni llum battilhom l-adoption day għax kienet filmija tu oħti ta' meta ġbarna l-klawż il-qattus mill-klawż. Allura ovvjament no brainer tipo naf x'jagħmlu terġa' jiena baħarċċa huma qegħdin baħarċċa ukoll. Oħti u l-partner tagħha jaħdmu ħafna ma' qtatis ukoll u dejjem klawż għinuhom jekk għandhom bżonn fosterers, jekk għandhom bżonn pereżempju jekk xi qattus marid jżommuhom huma għax huma għandhom 30 residents baħarċċa diġà hemmhekk qegħdin who can't be homed. they get a lot of cats u kittens li ġejjin u tipo they try and home them. Għandhom meqtatis li huma morda, you know, like so apparti għandhom post ieħor, imbagħad għandhom fosterers mhux ridima kullimkien, mhux ridima kullimkien, ġifieri they do a lot of work, so no brainer għalija. Batti l-Antonella, għatti lax taħseb kieku hekk għalt li definitely all we need all the help we can get. Speċi ta' mbagħad Bella festa se jkun fiha għax din hija xi ħaġa li jien se nkun preżenti ċertament, xi ħaġa hekk li se tgħinu wkoll il-qtates u tkomplu tfakkru din il-memorja, dan il-karattru kbir hija importanti ħafna, sabiħa mmens. Apparti l-qtates fil-fatt, I mean, nista' tgħidlek fuq il-mużika hi Ridna anke pereżempju nagħtu spazju l-artisti, l-artiġanat, il-mużiċisti li forsi. Għandna ħafna ħbib minn tiegħu wkoll ħajkunu ħajidħlu għall-event u ħajdoq u fantastic. Ġifieri l-klikka kollha l-ħbib kollha ta' band. Li jistgħu jagħmlu daħalnihom, hemm min daħal fil-marketing, hemm min daħal fil-bands u DJs, hemm min daħlilna jagħmlilna l-arti. Fil-fatt din kienet diġà rigal ma' ħabib tiegħu meta miet Ben, konna għamilna usu party wara l-funeral that was more Ben, u ħbieb tiegħu tawni da tipo paintings l-arti tiegħu. Bellezza. Mbagħad xi ngħini għadna mal-ewwel tipo ma jew aħna għadna that has to be isu il-main logo, id-dur mara ovvjament saqsejna minn għamilha l-Andrew Worley u l-tfajla tiegħu qalulhom Go Ahead, u that's where it all started, bażikament bdiet minn hemmhekk. U ħa jkun hemm anke market għax from noon till six ħa tkun qisu market area. Bażikament xtaqna li n-nies li jagħmlu arti, artiġġanat u affarijiet bħal dawn u small businesses ikollhom platform fejn jistgħu juru l-affarijiet tagħhom without breaking the bank, jiġifieri Għandna sponsor li we were blessed by the sponsor as well. U ħadd qisu ma jrid jidher anke min jiġi jgħinha, ħadd ma jgħid isma' għamilli banner f'ismi whatever, qisu kulħadd. Kulħadd irid jagħti. Mingħajr ma joqgħod jidher. Qed jaħdem għal din il-festa verament. Allura żġid ħafna f'kuraġġ. L-ewwel qed tinduna kemm hawn nies twajba fid-dinja ġifieri għadhom ituk kuraġġ. U għan jiena nħobb jiena għalliema jiena stess nħobb iż-żgħażagħ ovvjament immiss jgħid anke l-fatt li Ben kien jiġi bil-sħabu d-dar Dik hi miesejta ħafna fatt li għandi daw fil-ħajja tiegħi xorta. Ekku. I mean, ġa kont inħobbhom għax kont nisma' fuqhom minn għandu. Aha. Kien jidher b'xi storja, issa li sirt nafhom iktar, ovvjament iktar sirt inħobbhom. Mela, il-fatt li naħdem magħhom tagħmel differenza kbira. Maya, l-esperjenza tiegħek int u tippjana għal dan l-avveniment li għadna ma ma semmejniex meta u se nsemmu meta u fejn. Mela, jiena meta approachatni Fiona, No brainer. It was an immediate yes. Min-naħa tiegħi kelli ngħidilha iva mal-ewwel għax kif stajna nuru iktar u nżommuh ħaj il-ben milli nagħmlu xi ħaġa daqshekk speċjali. Anke meta bdejna naħsbu fuq l-affarijiet x'ħa nagħmlu, l-unika ħaġa li straggiljajna huwa l-isem għax kollox kien faċli għalina biex naraw x'ħa nagħmlu. mużika, nġibu l-istalls, nġibu atmosfera ta' nies u kollox. Imbagħad biex qagħadna fuqha għaddejna kollox il-profits u kollox lil Claws, ġifieri iktar u iktar ngħaqduha f'ismu, ma stajniex nagħmlu aħjar naħseb. Vera, mela aħna se niltaqgħu nhar is-Sibt ħdax ta' Mejju, ħdax ta' Mejju, fejn? Il-BMX Warehouse. Mela, nhar is-Sibt il-ħdax ta' Mejju il-BMX Warehouse se niltaqgħu kollha, il-qligħ kollu hundred percent se jmorru għall-Clos u se niltaqgħu kollha għal Ben La Festa. Tajjeb? Minn nofsinhar sas-sitta ħa jkun il-market, wara s-sitta ħa jkun hemm DJ party, DJs varjati xi erbgħa jew ħamsa li ħa jkunu qegħdin jagħmlu party wara. Ġifieri d-dħul għall-market biss hija by donation xi two euro, whatever your donation you want to give, kollox se jar għall-Clos. il-party jew il-ġurnata sħiħa min irid jagħmel ġurnata il-market u anke l-party dak huwa by ten euro donation bażikament. Biss ma taċċettawx juh bħalna l-party għax jiena. U anke żgħar ukoll. Aħna ġejjin xi ħaġa hekk ara, xi ħaġa hekk jien aħna rari l-klikka tagħna li noħorġu imma xi ħaġa hekk. Nagħmlu l-kuraġġ u vera nuħdu gost nattendu b'mod partikolari li intom ħsibtu wkoll kif żgur qed jieħu gost Ben li intom qed tgħinu lil Claus. Vera proset Fiona, proset Maya, it-tim kollu ta' Ben La Festa niltaqgħu l-ħdax ta' Mejju Ġurnata sħiħa għad tinqagħad tul. Min-nofsinhar. Min-nofsinhar 'il quddiem. Yes. Mela, f'idejkom għal aktar dettalji aħna wkoll naġġornawkom fuq il-paġna tagħna ta' Animal Diaries u nfakkrukom, forsi ma tiftakrux id-data eżatt. Jiena ntella' wkoll wara l-intervisti meta nkunu off camera nieħdu video għall-media soċjali biex aħna nkunu nistgħu nfakkrukom. Jingħaqdu magħna il-BMX Pembroke għal dan l-avveniment nhar il-ħdax

Wasalna issa għall-aħħar rokna tal-programm Animal Diaries u dan l-aħħar innutajt li qed jikkuntattjawni diversi nies jilmentaw minħabba l-ħmieġ tal-klieb. Sfortunatament iva t'hawn min ma jimpurtahx u jkollu l-borża f'idejh u jibqa' dejjs daqslikieku mhu xejn u jħalli l-ħmieġ fejn jħammġlu l-kelb. Dan huwa diżrispett kbir, qed jiksru l-liġi u hawnhekk nieħu dan l-ispunt jiena wgħedt lill-persuni li għamlu kuntatt miegħi li nitkellem dwar dan is-suġġett, iva għaliex le. Tajjeb li ngħidu wkoll li dawn in-nies irresponsabbli jitfgħu dell ikrah immens fuq dawk li iva, ma jiddejqux u hija r-responsabbiltà tagħna li niġbru l-ħmieġ, iva, jiena nkun irrid nkun ċerta li ma nħalli l-ebda ħmieġ warajja. Sfortunatament ukoll, u vera jitfgħu dell ikrah fuqna dawn in-nies, insib nies li jgħajtu miegħi b'dik il-kunfidenza kollha, 'Ara, iġbor il-ħmieġ, ta' warajk! Lanqas tgħaddili minn rasi li ma niġborx il-ħmieġ minn warajja tal-kelba tiegħi għax hija r-responsabbiltà tiegħi. Imma mbagħad tiskanta ssib dawn in-nies li jkellmuk bl-addoċċ fit-toroq. U għalfejn? Minħabba nies irresponsabbli, dog owners irresponsabbli li ma jiġbrux il-ħmieġ minn wara l-klieb tagħhom. Jew inkella jiġbru l-ħmieġ u l-borża jarmuha litteralment barra l-landa taż-żibel, jitfgħuha bil-moħbi taħt il-bankina jew f'nofs ta' triq, jew f'xi għalqa. Hemmhekk ma nkunu solvejna l-ebda problema, anzi kkawżajna aktar skart. U miegħi hawnhekk biex niddiskuti dan is-suġġett u aktar għandi lil George Farrugia mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Ħarsien tal-Annimali, George huwa responsabbli mill-programm edukattiv li l-Uffiċċju tal-Kummissarju jwassal fl-iskejjel primarji f'Malta u Għawdex. Illum, ma' George se nitkellmu dwar ir-responsabbiltajiet u obbligi tagħna bħala ċittadini li nħobbu u nrabbu l-annimali fosthom l-użu taċ-ċinga, il-famuża borża li tkellimt, u l-mikroċippa, kif wieħed għandu wkoll jirrapporta suspett ta' moħqrija u kif għandna nibdew il-proċess biex nadottaw xi annimal. George, insellimlek, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Ħa nibda minnufih bl-ewwel mistoqsija. Għalfejn huwa importanti li persuna żżomm il-kelb tagħha jew tiegħu biċ-ċinga f'post pubbliku? Eħe, il-liġi sussidjarja 312.01 tikkejterja għal hekk, jiġifieri tispeċifika illi s-sid tal-kelb, mhux bilfors is-sid, għax jiena nista' nqabbad lilek ngħidlek isma' oħroġli l-kelb dawra. Allura min ikun qiegħed f'post pubbliku bil-kelb, dan qegħdin nitkellmu adult, il-liġi sussidjarja li semmejt, tobbliga lil min qiegħed bil-kelb barra biex iżomm il-kelb tiegħu biċ-ċinga. Għal diversi raġunijiet, mhix qiegħda hemmhekk biex tisfurzana l-liġi nżommuh bilfors biċ-ċinga, imma fosthom pereżempju dan jista' jaħrablek, jaqsamlek it-triq, mhux se jaqsam it-triq kif naqsmu t-triq aħna. Ovvjament għandek ir-riskju tal-karozzi, tista' ttajru karozza, jista' jintiliflek. Qed tifhem, jiġifieri hemm ħafna affarijiet fosthom pereżempju xi ħaġa li ma tantx tissemma' hija mhux kulħadd iħobb il-kelb bħalma nħobbu jien u forsi ħaddieħor, anzi jien immur oltre minn hekk, hawn min għandu fobja kbira bħal min għandu fobja minn xi insetti jew xi annimali oħrajn, hawn min għandu fobja kbira mill-klieb, però meta l-individwu jara l-kelb qiegħed ma' sidu fuq iċ-ċinga, dan moħħu mistrieħ li l-kelb mhux se jersaq lejh minħabba dik il-fjowra, mhux għax ma jħobbux. Hawn min jgħidlek ukoll, u le l-kelb tiegħi biċ-ċinga jew mingħajr ċinga jimxi miegħi. Nista' ngħidilkom li ċikka timxi miegħi, imma xorta min isse nafda mingħajr ċinga, one, iva, nirrispetta l-liġi Hu importanti li nżommha fuq iċ-ċinga u nirrispetta lil ta' madwari. U tu, għalfejn b'dak il-ħsieb u dik il-biża' li għandi l-kelba tiegħi mingħajr ċinga? Il-klieb, meta jaraw klieb oħra, ovvjament se jirreaġixxu u jista' jagħti l-każ li tmur ġirja fejn il-kelb, kelb ieħor. Żewġ affarijiet li rrid insemmi wkoll fuq taċ-ċinga hija l-ewwel nett, Il-kelba tiegħi tobda ħafna. Però l-istin tagħhom huwa imprevedibbli, ma tistax tgħid. Mhm. Pereżempju tiegħi kif tara asfur żgħir jew xi ħaġa tiċċaqlaq ġieli anki werqa titlaq. Ġifri di jekk inħalija żgur minn għajri ċinga mhux tinsa lili issa ubbidjenti ħafna mhm. tiegħu kalma, però jew farfet ġifri titlaq. Xi ħaġa oħra li rrid insemmi hija jista' jkun hemm forsi xi leftovers ta' ikel Li jkun harmful għall-kelb tiegħek. Ekku. Inti l-kelb, sidu, għandu kontroll assolut meta qiegħed miegħek biċ-ċinga. Nifhem li isma' da jkun irid il-ħin tiegħu biex jiġri liberu u hekk għandu jkun u hawn postijiet fejn wieħed jista' jieħdu u jkun magħluq biex inti tkun moħħok mistrieħ. Imma meta qiegħed barra, kont qed ngħid, jista' jkun hemm xi ħaġa harmful. Jista' jkun valenu. Le anke ħġieġa sempliċement qed tfakkarni f'każ kelb vera kbir, breed kbira kienet ħallewh mingħajr ċinga u kienet bajja u fil-bajja jinserta flixkun imkisser li kieku tafu kemm beka dal-kelb meta qata' saqajh għax ma ndunax b'dil-ħġieġa. Vera ddispjaċuti telqu minn hemm u li kieku forsi Fuq iċ-ċinga kont tara inti qabel u tneħħiha dik il-ħġieġa. Awtomatikament Sidu kif jara xi ħaġa li m'għandhiex tkun. Perikoluża, eżatt. Ħa tiġbdu mill-ewwel, istantanjament. Aha. Mela, tajjeb li nżommu l-klieb tagħna fuq iċ-ċinga, verament għamilna, għamilniha ċara, issa mistoqsija oħra, kemm huwa importanti li nġorru l-famuża borża għall-ħmieġ Borża, żewġ boroż, mhux aħjar żewġ boroż, ġieli anka tlieta, jien ġejt bżonn, jiġifieri tajjeb li maċ-ċinga tagħna nwaħħluhom dawk il-boroż. Imma kemm huwa importanti, George. Importanti ħafna. L-istess liġi sussidjarja di, 312.01, issemmi żewġ affarijiet fuq dan li qegħdin ngħidu. One, il-borża. Int semmejt Ġorġ Borża jew tnejn, ħa nitkellem għalija. Jiena nżomm, u issa derrejt il-mara u t-tifel, illi ikolli roll f'kull basket fejn inkun fil-karozza għandi pakkett. Jiġifieri, u l-liġi li semmejt tobbliga lil sid l-annimal biex meta joħroġ bil-kelb miegħu mhux biss joħorġu biċ-ċinga imma jrid iġorr il-borża miegħu. Jiġifieri u mhm. hemm hemm penali għal min issa tkunx infurzata jew kemm tkun infurzata mhm. dik hija diskussjoni oħra, imma eħe obbligat is-sid tal-annimal illi jġorr il-borża miegħu kull fejn imur, fil-pubbliku, ovvjament. Eżatt, ma nafx x'inhi. U tiġbru. Se nsaqsi forsi mistoqsija stupida, għalfejn isibuha daqshekk diffiċli biex jiġbru l-ħmieġ tal-kelb? Għax ngħiduha kif inhi, il-borża ddaħħalha f'idejk u m'inti mistgħet tmexxi xejn, għoqda, bum, l-ewwel bin li ssib nipprova nsib. bins apposta għall-ħmieġ tal-kelb, imma vera skarsi u ma tantx hawn u nuża l-bin normali. Imma xi tkun il-problema x'iktar għalija tkun ta' mistħija kbira li kieku one anke jarani xi ħadd u anke tu il jien se nħoss dik il-guilt feeling isma' ma ġbartux u jekk ninqabad mingħajr borża Minn kollox nagħmel anke werqa minn mal-art niġbor biex inneħħih. Emmnuni ngħidilkom. Xi tkun ir-raġuni għas. Jiena naħseb, jiena naħseb Moira, fi żmien 30, 40 sena ilu, jiena niftakar meta kont tifel, il-ħmieġ ma jinġabarx, ma kinux jeżistu l-boroż. bħal hu. Jiġifieri jiena naħseb illi waħda mir-raġunijiet, għax jistgħu jkunu diversi, hija illi għadna b'dik il-kultura. Issa biex tibdel kultura hija daqsxejn diffiċli and it takes time. Ħa ngħidlek naraw ukoll miż-żibel li jintrema barra, m'għandniex daqshekk kuxjenza biex inżommu pajjiżna nadif, tweġġagħni l-fatt li għandna pajjiżna maħmuġ u ma jaħsibhiex bniedem biex jarmi anke sigarrett barra mit-tieqa, tweġġagħni nkun għaddejja nsuq wara karozza, taqbel miegħi, eh? Jiena, jiena dejjem immur fl-iskejjel u ninforma lit-tfal, jiġifieri hopefully il-ġenerazzjonijiet li tilgħin ikunu nfurmati b'informazzjoni kif għandha tkun, mhux żbaljata. Ninfurmhom ukoll, jiġifieri isma' jekk xi ħadd jgħidli isma' it's disgustanti, it's disgusting, ngħidlu direttament mela you are not ready to own a dog because għax dik hija waħda mir-responsabbiltajiet bażiċi li għandu l-owner bħalma huwa bażiku li t-tieħ jiekol u jixrob. Biżżejjed? Le ovvjament li le. Li tiġbor il-ħmieġ tal-klieb huwa wieħed mir-responsabbiltajiet tiegħek bħala owner. Issa jekk titqażżeż m'għandekx għalfejn ta' għax tiġbru bil-borża u tagħlqu u ninfurmuhom, isma' u ntihom l-eżempju aħna meta mmorru picnic. jew immorru ħdej il-baħar, ġurnata baħar, l-affarijiet, il-boroż u l-karti li jkollna wara li nieklu, x'nagħmlu jekk ma jkunx hemm dustbin hemm? Inħallu kollox hemm? Huma stess jgħiduli, nitfgħu kollox ġo borża u neħduh magħna kif insibu dustbin narmuh. L-istess ħaġa, min għandu kelb u jħammiġlu għandu jagħmel bil-borża. Dan ma tistax issib bin ħdejk kull fejn jagħmel il-kelb tiegħek jew dawk il-binniet il-ħomor tal-kunsilli. Isma' tagħlqu, M'hemmx għalfejn tieħdu d-dar miegħek. Imxi kantuniera, tnejn jew tlieta fit-tarf ta' triq, ħassib dustbin jew bin minn dawk il-ħomor. Mur u armih. Daqshekk. Se nkompli ma' dak li qed tgħid int ukoll. Inġibu r-rispett ukoll lejn il-bibien tan-nies meta jiġu biex jagħmlu pipì, il-klieb tagħna. Tħalluhomx iħammġu. Barra l-bibien tan-nies hemm postijiet oħrajn fejn jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom għax mhux sew anke jien stess mill-ewwel tiġi awtomatika li niġbidha le mhux hawn għax hija l-ewwel nett inkonvenjenti u se tikkawżaw dik dik l-enerġija negattiva li se tirċievu minn ovvja l-ġirien u n-nies li qed jaraw il-pipi tal-klieb tagħkom wara l-bieb u ħmieġ ieħor. Jiġifieri Ejja nirrispettaw iktar il-xulxin, naħsbu u nkunu responsabbli aħna bħala sidien tal-annimali. Vera? Ekku. Ħa naqleb naqra s-suġġett u se naqleb fuq il-microchip. Mhm. Iċ-ċippa, il-famuża ċippa li llum nafu eh, ċaru tont li hija liġi l-użu tal-microchip huwa biss għal klieb illum il-ġurnata? Mistoqsija tajba ħafna. Mhux biss għall-klieb. Kemm il-klieb u kemm il-qtates jistgħu jkunu microchipped u jiena ninkuraġġixxi lis-sidien kemm tal-klieb u tal-qtates. Jien għandi qattusa adottata tgħix ġewwa qatt ma ħarġet barra. u ma toħroġx barra, però mhm. xorta hija microchip, accident ma tistax tgħid meta ħajġi u meta ma tkunx qed tistenna iseħ, imma jekk taħrab bil-microchip inti tista' tidentifika ta' min huwa s-sid tal-annimal. Semmejt li l-microchip fuq il-klib, eħe, dik hija fuq il-klib hija obbligatorja, jiġifieri sid kelb huwa obbligat bil-liġi illi jagħmel il-microchip lill-kelb u nenfasizza il-microchip fl-annimal issir biss mill-veterinarju. Jiġifieri isma' l-ewwel nett inti agħmel kuntatt mal-veterinarju, infurmah isma' jien nixtieq nagħmel il-microchip. Il-veterinarju tiegħek Se jiggwidak u jgħidlek u jagħmillu l-microchip, importanti jkun irreġistrat fid-database nazzjonali tagħna ta' dal-pajjiż, biex ovvjament hemm raġunijiet ukoll li warajha għalfejn għandu jkun microchip. Mhux l-ewwel darba, anzi spiss nara u isma' hemm kelb mitluf, hemm kelb jiġri. Eżatt. All right, ċempel lill-Animal Welfare Officers jiġu, isma' jew xi ħadd ħadu għand il-vet u dana mhux microchip u jkun ta' xi ħadd. Jiġifieri nifhem li għad hawn nies, għad hawn nies li ma joħduhiex bis-serjetà din il-liġi, allura nitolbu għal aktar infurzar biex. Sfortunatament, Sfortunatament għad baqa' nies illi ma jagħmlux il-microchip jew għax ma jafux, jew għax mhux informati tajjeb fuq il-microchip. Traskurati wkoll jista' jkun. Jista' jkun ukoll. Però jiena personali nemmen li huma ftit huma dawk in-nies li huma traskurati. Ħafna nies jew mhux informati għax irrid inżid ukoll biex in-nies ikunu informati hemm barra, Moira, il-microchip mhijiex il-GPS tracker li n-nies isemmu biex nagħmlu distinzjoni mit-tnejn. Il-GPS tracker mhijiex obbligatorja. Il-GPS tracker trid iddendi l-ilumonu mal-kullar, per eżempju. Trid tiċċarġiha. Il-microchip m'għandek bżonn assolutament xejn. La batri la tiċċarġiha, di jinjettaħhielu fuq għonqu, tidħol taħt il-ġilda, ma jweġġax, ma tħossiex, tant kemm hija żgħira, imma hija importanti ħafna għax mhux biss jista' jaħrablek, imma jekk jaħrablek jew Jintilef, sempliċement jintilef. Jista' jieħdu xi ħadd. Jista' jieħdu xi ħadd. U ġieli kien hemm każijiet fejn l-animal welfare officers marru fuq każi ta' rapporti jsibu klieb illi meta l-ewwel ħaġa li jagħmlu jiskenjawhom isibu illi isma' l-owner mhuwiex dak għand min qiegħed il-kelb imma l-owner huwa xi ħadd ieħor. Isibu s-sid propju. Iva, allura minn hemmhekk imbagħad Issa, jew forsi għax tajulu nesa' jagħmel jew m'għamilx għax ma kienx jaf iqilha, jew hija jista' jkun li eħe, dak li jkun jarah ħelu mhux se tkun taf li għandu l-microchip għax tant hija rqiqa u jgħidlek ħa nieħdu. Imma mbagħad bil-microchip tidentifika min huwa l-owner tal-kelb. Proset, vera. Mela, jekk annimal ikun maħqur, X'għandna nagħmlu mela għandna dak is-suspett jew rajna b'għajnejna li l-annimal maħqur u jien irrid nagħmel xi ħaġa. Hawn min jibża' jitkellem, hawn min jibża' jaġixxi imma nistgħu aħna l-ewwel nett nagħmlu kuraġġ lil dawk in-nies tkellmu kunu intom il-vuċi għall-annimali u agħmlu dak li se jgħidilna George biex intom tkunu għamiltu l-parti tagħkom. Jiena diment li m'għandi xejn fuq il-kuxjenza hemmhekk sraħt u u forsi waħda li mbagħad tip li nibqa' nirsisti u nkompli nfittex li sar xi ħaġa dwar din il-moħqrija. George, x'għandu jagħmel wieħed? Mela, jiena dejjem inħobb nagħmel distinzjoni żgħira, mhux għax tagħmel differenza, imma biex in-nies ikunu jafu. Għandek in-neglect abuse, Illi jinti annimal jista' jkun maħqur mingħajr ma tmissu fiżikament. Per eżempju, ma ttiħx jiekol, tħallih espost fix-xemx, fix-xita, u hemm il-physical abuse, li taħqru fiżikament. Alright, it-tnejn żiena. Importanti meta jkun hemm dan it-tip ta' abbuż, wieħed għandu jċempel mill-ewwel direttament lill-Animal Welfare fuq 1717, u dawn l-animal welfare officers imorru u jinvestigaw u jaraw u jiġbru provi f'każ li jkun hemm il-moqrija tal-annimali. Illum ukoll il-ġurnata naraw li nies jieħdu wkoll interess li jieħdu ritratti ta' klieb li jgħixu fil-ħmieġ tagħhom. Dik hija moħqrija wkoll u ċemplu 1717 u tagħmlu dan ir-rapport. Importanti li nkunu l-vuċi tagħhom mhux biex Forsi nitfgħu xi ritratt biss fuq il-midja soċjali. Xi ħaġa biex inżid tal-aħħar hija l-anonimità. Toqgħodx tiddejjaq iċċempel. Huma mhux se jistaqsuk, l-Animal Welfare Officers mhux se jistaqsuk min int, alright, u m'għandhomx għalfejn. Ekku. U mhux int min ħa jċempel, ma jafux, l-anonimità hija garantita. Mela, se ngħaddu issa għal Rosie, qattusa ta' tmien snin li tinsab l-Animal Welfare Għawdex. Din hija qed tistenna darha. Hija, Rosie hija qattusa ħelwa ħafna. Għandha inqas minn tmien snin. Hija vaccinated, għandha l-vaccines kollha li għandha bżonn. Hija microchipped ukoll u hija neutered. Tmur tajjeb ħafna mat-tfal u ma' qtates oħrajn. Mhuwiex rakkomandat illi tmur fejn hemm il-klieb. Tajjeb, jiġifieri li tkun adottata mingħajr klieb id-dar. Mela f'idejkom Rosie ta' tmien snin. Iftħulha l-bieb u aċċettawha bħala membru ieħor tal-familja. Xi ngħidlek George, nirringrazzjak għal din l-informazzjoni. Ħadt gost nitkellem miegħek ħafna. Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Animal Diaries. Grazzi tal-attenzjoni u grazzi tal-kummenti mill-isbaħ li tgħaddulna fuq il-midja soċjali. Sadanittant narakom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.